ke a le dumediša ebile ke a le amogela go se moya ka ngaka mmagabo ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le go tle le notification bell gore ka motlhe ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le shere le di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretse tsona ke a leboga okay ke rata re dira reading ya rena ya beke re bone gore na um beke le tlo sepela ka sebopego mang ke molaetša e le gore kry-a go tswa go badimo ba rena ba ba le go mo kganye bokoko le borakgolo ba reng bokoko le borakgolo ba reng ka tša bophelo beke e re lego mo go yona ke na le the death card ke na le the princess of cups Oh, sorry. Ke na le the nine of swords. Okay. molaetša ko hwetša go moki wa bolela gore um o tsebe gore lehu ga se mafelo a bophelo. E ka no ba e le mafelelo a nama ya rena mara spirit spirit ga se hwe spirit se phela forever so mo ba go botsa gore o tsebe gore le ge ba sa le gona mo lefaseng leke a kere go ka ba go ena le di-family members ba e le gore motlho mongwe ga ba sa phela ba tlhokofetse jalo le jalo a kere and then o kole botlhoko ka lekgo la bona ba bangwe ka se sebaka pelo di sa le botlhoko a kere so mo ke batla go wena ba go botsa gore tseba gore um re ka no ba re se gona physically ka mmele re ka no ba re se gona mare ka spirit re gona re a go bona re go lebeletše re a go protector ge meleko e tla re tla go botsa re tla go bontšha akere se go ra re wena ka metlha o be motho le wa gore o o theletše di-science di-sign ge di tla mo go wena akere ba ka tla go wena ka ditoro ba e tla ba go bontšha gore meleko shoe e etla goba dilo tše di botsešitšwe dietla di rapelele gore o kgone go di fitlhelela mana ba se ka di-blogger ba ka tla go wena ka intuition ba go bontšha ba ka tla go wena ka di-senses ba go bontšha jalo le jalo a kere goba ka di-sign tše dingwe tse le gore ba ka kgona go go bontšha ka tsona go dira ntho e le gore mangelo a gago goba badimo ba gago ba le go mokganyeng ga ba inyake go dira ntho e leng gore um di-family members tše e le gore mohlomongwe ba se ba fetile mo lefaseng ba tlhokofetše um dilo tše le gore ba di bona dilo tše di tlatla di go tsentšha ka mathateng dilo tše di ka tla tša phatlalatša tšhelete ya gago di ka tla tša phatlalatša dimpho ba tla go fa di-warnings se gore a re o theeletše um those warnings di tla go wena o se ka kgotsa o nyatša ditsoro tša gago a kere ke ka mokgwa tla ba go botša ka gona goba o se ka kgwetsa o nyatša that intuition ge ba botsa gore o se ke wa dira ntho e so le eso le so wena wa e ignora wa no tšwela pele wa e dira ka gore o sa tlo ke tshola o sa tlo lla okay um ba re tseba gore ba go rata a kere ba go rata ka nako tso tsotlhe a kere and then eh, le wena o tšwele pele ka o ke thata a kere o ke peye pele o ke thate ba re o rate le mo o dulang gona gore ba kgone go fihla ba kgone go tsena ka mo lapeng lapa a lebega botse lapa a le kganye akere okay ka nako nngwe this week o ka kgotse le gore o na le mathata maitseng um ka nako nngwe o ba too anxious o fila o ka re dilo tša bophelo ga di sepele ga botse o kopane o ena le mathata a mantši akere ye ke nako e la gore tše buka gago dule fase Ee, o ngwale fase mathata a gago. Wa ngwala fase wa re bothata ba ka ba mathomo ke this. Let's say bothata ba ka ba mathomo ke tšhelete, ke fa example. A kere, okay, nkane tšhelete e le bothata ba gago. Why tšhelete e le bothata ka raphelo ba gago? Wa ke potšiša gore na a na tšhelete ga ke e hwetše na ga e, ga e tle go nna na? Wa ke potšiša potšišo yeo. Ge e le gore wa šoma, obviously ya tla tšhelete wena e tla in the form of salary.

wena o šala ka bokae and then dinyakwa tša gago mo kgweding di dira bokae o tša tshwana le dijo dirente metsi metlhagase bana dikolo transport jwalo le jwalo ye ke tsela ye nngwe e le gore e tlo go thuša gore o thome o bona gore okay botse tšhelete ke ba le yona but tšhelete e ntšha keng ka potleng yaka ke eng ntho e le gore e ja tšhelete ka potleng yaka and then ke ka mokgwa e le gore o tlo kgona go solva mathata gago ka gona and then dilo tse le di ja tšhelete ya gago o tlo no re gannyane gannyane wa dintšha wa di kore wa di cancela mo listing e nngwe wa di cancela mo listing e nngwe akere so mo mangelo ya ba re tseba gore ba gona ba gaufi le wena ba bona ona go diragalang ka raphelo ba gago le mathata gago ba tseba ka ona ba o bona ka ona kere ba re ele ke nako e la gore wena o eme ka maoto o leke go solver a mang a mathata a gago ba tla o thuša spiritually but physically you need to do something o santse o eme ka maoto a mabedi ke ntho e la gore ga ba thabe ge ba bona o phela o tlhoname o balabala ka pelo ga ba nyake o balabala ka pelo so ba re try go solver mathata a gago ba re bothata ka wena kore ka nako e nngwe o palela ko maker the right decisions o tšea di-decisions tše di wrong go na le ntho e le gore e controla monagano wa gago go na ntho e le gore e controla di-thoughts tša gago go na le ntho e le gore ya go manipulator ba re ka nako e nngwe o ba motho le wa go rata um go pretender le go o e na le mathata o pretender e sefa ga gona mathata le ge o ntse o bona re ntho e tlo e e go tsentšha ka mathateng o no e dira o no re ke tla bona pele ba re ke bothata ba gago ba re bothata ba gago kore wena o rata go ratiwa o nyaka go ratwa ke batho ba bangwe ga o emele gore ba o rate naturally wena ka boswena wa ke thapile setša gore o ratiwe so mangele wa ba re ke nako ya go stopa o dira ntho ka mafelelong wena o feletša o ya go manaba a gago o gape o ke thapele seta mo manabeng a gago at the end manaba gago ba o dira gampe ba o dira bošula okay ke na le the king of cups ke na le six of the secret circles ke na le the judgment okay mo ba sa ratela taba ile ya gore o ke thate ge ba o lebelela mangelo a gago ba badimo ba ba lego mokganyeng ba go bona bjale ka kgoši ba re wena o na le lerato o na le pelo e botse e nompa ka nako nngwe go ba le dilo tša lefase tše e le gore maybe di ka ba di controla monano wa gago dilo tša tshwane di-competition ga di nyakege ka ra bophelo dilo tša tshwana le go ba greedy ga di nyake e kara bophelo ba re kgotsofatša ke dimpho tše le gore ba o fa tšona kgotsofatša ke tšeo o nago le tšona ba re it's okay go go rapelela dilo tše dingwe tša go feta tšeoe it's okay but e se ka ba e le o itira ka mokgolo wa gore motlho mongwe o compete le batho ba bangwe or something goba wena ka boswena o ne o se kgotsofale ke ntho e le gore ga ba e rate Cause ba re yona ntho eno ya go se kgotsofale ke yona e tlišang dipalabalo ka ra bophelo ba gago o balabala ka pelo o še o swantse o robale wa phetoga o balabala too much ke ka baka leo badimo ba gago le mangwele yago ba sa kgone go tla go wena ka ditoro ba tla ba go bontšha tša bophelo ba disturba ke dipalopalo tšeoe go ntse o balabala o bulela dark cloud around you and then once fela o bulela lona leru leo le le ntsho around yong automatically leru lela le blocka mangelo a gago ga ba kgone go tla go wena ga ba kgone go bolela le wena ga ba kgone go go kaida ba re dimpho ke tše dintšhi ka raphelo ba gago nompa o sa di bone ba re ke tše dintšhi ba re ba go tshwaretse dilo tše di botse ka raga bophelo ba re ke thute gore pele o robala o nagane ka dilo tše di positive fela o se ka nagana ka dilo tše e le gore di o kweša pelo bohloko nagana ka dilo tše di botse and then o tla bona ge ba etla go wena manyole a gago o tlo kgona go bakwa ba re o ka no ba o ena le mathata goba o fila o ka rona le mathata a maitseng ka ra bophelo ba re wa ntshe fela wa ngwadile fase mathata a gago and then o tlo leka physically wena go go gore go tloša mathata o ka ra bophelo ba gago le bona spiritually ba tlo leka go go ntšha ka ra mathata owe ba tla go romela di-ideas tša gorena o tšwe jang ka ra mathata owe le bona ba tla lwa ka semoya gore o tšwe ka ra mathata owe ba re ka okala gore mathata owe o nago le ona ga se mathata e le gore wena o ke toketse ka re ga ona ba re o be o sa tsebe go na le dilo tše leo di be di go controla go na le batho ba e le gore ba ba controla monagano wa gago go na le batho le ba tlišitše meleko ka bophelo ba gago go na batho e le gore ba dirile di-cases ba dirile di-spells ba dirile di-hexes go na batho e le gore ba dirile di-blockages ka bophelo ba gago go na le tšao tše e le gore di tšerwe ba di šomišitše e le gona ba dira the spells so badimo ba gago ba re re tlo go ntšha ka re mathata owe mana ba gago ba tla šala ba swabile ba re ntho e ba nyaka mo go wena this week ba re e ba focused ba re ene le ka go protecta dilo tšonago le tšona protecta dilo tša gago ba re o protecte le botlhale ba gago botlhale ba gago ba utswiwa ba šomišiwa somewhere ba re elwa o bo protect ba re beke dilo di tla sepela ka sepitinyana dilo di tla sepela ka ka lebelo gore tlo kgotelo dilo di a diagala di diragala ka bontšhi ke ntho e ba lekang go e tlhalosa go ka ba le diphetogo tše lo di ka no tla ka sepitinyana wa šala o maketše go na le ntho e le gore e tlo fetoga ka bophelo ba gago this week ba re e re ka mehla o re pele o tšea action o reviewe goba motlho mongwe o checke pele di-actions tša gago tše le gore nyako di tšea gore na di tlo tlišetša dilo tše dibotse goba bjang di tlo go thabiša goba bjang ba re o se ka focusa on yourself fela focusa le mo bathong ba bangwe ba e le gore um tsona di-action tše o nyakang go di tšea di a ba affecta and then o check gore na ge di tlo ba affecta ga di tlo ba affecta negatively na ba re o se ka dira dilo tše e leng gore ka tsona go seno di dira batho ba batla kwa bohloko ba di tla gobatsa batho ba bangwe so dira dilo tše e leng gore go seno di dira batho bangwe ba tla thaba a ke bolele ka manaba a kere a ke bolele ka manaba ke bolela ka batho ba e le gore ke batho ba nnete ka rapholo ba gago kore ka kore ntho e ba bolela mo ke ntho e ba eminang ke ntho e le gore success e le gore o tla kgona go e achieve ka rapholo ba gago a kere a be success e le gore e tla ka tsela ya nnete ka tsela ya maleba e se ka ba success e le gore wena go e achieve this success a kere o tla ba e le gore o gobaditše batho ba bangwe and intentionally lehumo le le gore o ka kgona go le kokotletša ka raphelo ba gago a e be lehumo le le gore le tla gabotse e seng lehumo le le gore le tla tla ka tselela ya gore wena o tshwanetse o gobatše batho ba bangwe e ke nyoko fa motlhala wa kgotse le gore lehumo la gago le tla go wena ka la gore wena go na le tse le gore o di utswitše ke example then go ra gore go utswitše batho ba le ba utsweditšeng ba kwa botlhoko ke ntho ba e bolelang ba ra gore dira dilo tša go ka tsela maleba and then o tla bona le rena re tla ba ka saeteng ya gago re tla go šireletša bošego le mosegare re tla ba le wena and ebile re tla go okeletša dimpho tše le gore wena wa di nyaka ka ra bophelo re sa tšwela pele ka reding ya rena ke na le the three of staves in reversal ke na le the four of sorts ke na le the eight of the secret circles okay ge ba tswela pele ba bolela mangeloi le badimo ba le go mokganyenyo ba re o tseba gore beke ga se beke e leng gore go tla ba le dikgakgano ka ra bophelo ba gago ba re beke ke beke e leng gore o imela manaba a gago manaba ga bana maatla ka boka la gore o wa ba fenya goba o ba fentše mo e leng gore ba bangwe ba tla thoma go respecta o tlo bona batho ba bantšhi ba ba le mokgolo go thoma go respecta this week ba bangwe ba o lebelela ka matlho a lerato mahlo a, a tlhompho ke ka mokgwa ba tlo go lebelelang ka gona ka boka la gore ba bangwe ba tla realiza botlhale ba gago ba bangwe ba tla realiza botho bja gago gomme ba tlo go tlhompha ba go tlhomphela tsona dilo tšeoe ene ba buša ba re o se ka wa ba le mogolo o fela pelo nto ngwe le ngwe e na le nako ya yona go o dira dilo tsa gago ka botlhale o dira dilo tsa gago ka mogolo e le gore o naganne gabotse pele o ja action wa checka pele gore okay action e ke nyaka go itšang ke e so goba direction e ke nyaka go itša ke e so ana is this the right direction goba is this the right action and then wa kgona o tša magato a gago after o seno reviewer di-actions tša gago gore na e tla ba tša maleba na gore o tlo checka ditsela tša gago pele gore na ditsela tše ke nyakang go di tšea ke tša maleba na and then go bona e le tša maleba and then ke gona e le gore o tla tšea action ya gago ba bontšha dimpho ba bontšha matlhatse le matlhogonolo Se segolo ba re, Ke thute go šomiša dimpho tša gago gabotse, šomiša tšhelete gabotse. Di se ke tša phatlalala. O se ka hwetša tša dimpho tša gago o di šera le batho ba e leng gore ba šomiša meleko, ba šomiša ditlhare tša meleko. O se ka hwetša o di šera le batho ba e leng gore ke batho ba e leng gore a ba go rate ba no pretenda mo go wena wena o fa motho something tšhelete o re wa mo thuša Sante fa ena tšhelete la wa itša wa e bereka so ba re be careful ba re o lebelela gore na tšhelete ya o e kry-a jwang tšhelete ya gago e kry ga bonolo ba bang la bereka o bereka kgwedi ka moka thirty days ka moka o šoma ga boima goba 26 days mo kgweding o tsoga ka masa o boa letšatši le thapame le subetše o šoma boima le o ka kgwetša o lapile kwa mmereko a ona nako ya gore o dule fase o khutše ka gore ba ka tla ba go koba o šoma boima ba re e re mafela kgwedi go o kry-a salary ya gago o e leboge and ebile o e šomiša ga botlhale ka gore o e berekela ga botlhale Ba re e hlomphe. Go hlompha tšhelete e tla tla go wena ka bontši. And then ba re o tlo ba le di-smart business decisions this week. A ke mathomo mayo a dilo tše di botse ka rapholo ba gago. Ngwaga o logo thoma wa dira di-new year resolutions wa ngwala fase dilo tše le gore wena o nyaka go di achiever mafelelo a ngwaga oke so dilo di thoma go bonagala jwale ge e le gore motlho mongwe the past few months o bo sa pay attention ye ke nako e le ya gore o eme ka maoto o thomo pay attention boela back kua ngwadileng gona your new year resolutions ge e le gore no se e dire o ka e dira a se tlhe ba lata wena ke ngelo tšelo o nyaka go di achieve at the end of this year ke ngelo tšelo o nyaka go di dira ka lapeng la gago ke dilo tše e le gore o nyaka go di dira ka ra mošomo wa gago gore wena o kgone go growa professionally ke dilo tše e le gore wena o nyaka go di tšweletša goba go di tšwelela this year so ye ke nako e la gore o thome go bereka mo godimo ga tšona ba re o focuse ba re from this week ba re from this week o tlo bona dilo ka leitlho le e le gore di ka gona ge e le gore ntho e ke black o tla e bona e le black e le gore ke white o tla e bona e le white le batho o tla re bona ka mokgwa o nowe ge e le gore ke tla go wena ke le motho o mobe motho wa go se loke motho wa pelo e mpe o tla mpona ke le ka mokgwa o nowe le nka le ka gore ke a pretender o tlo no bona o no re o wa pretender o o so ge ke tla go wena e le gore ke motho wa boleta motho wa lerato motho wa pelo e botse o tla mpona ke le ka mokgonowe okay a re tšeng karata tše tharo tša mafelelo three last cards okay three last cards okay bile o tšweletše pedi the two of sorts the world re ke tša mafelelo the two of sorts the world ka buša ka ba le the six of cups in reversal the six of cups in reversal mo ba bolela ka ntho la gore um this week o make sure gore o balance le tšago tša bophelo o balansa ditšhelete tša gago o balansa mešomo ya gago o balansa di-relationship

ba re nako e la o tlhoa o wara ka gore mang wa nrata mang ga nrate mang wa nseba mang wa mbackstepa ba dilo tšeo di a fela ka ra bophelo ba gago o tlo thoma bophelo bophelo bo botse bo e leng gore o tlo kgwetsa o sena taba gore mang a go rate mang o go tlhoile o tla ba o sena taba lo tša mokhutsonoo ba re o tlo thoma o focusa mo dilong tše e le gore di-positive mo go wena ba re um dilo tse le gore wa di wiša o wiša gore di phethagale o wiša go bona di diragala ditoro tša gago tse le gore ba le tsone tse le gore o nyako bona e ba dinnete o busy wa bereka o busy o dira tse o di dirang during the day ga se o robale mara o na le conversation with your inner self o na le conversation with your higher self o na le conversation with the universe so those conversation because they are positive conversation e tlo ba dinnete ditoro tša gago di tlo phethagala ge e le gore ka mopele wa bo o bolela o re wa tsa beke ke bone ke ba le tšhelete ke bone ke ba le boketekete ke dira one two three ba dilo tse di tlo diragala ntho yo diragala ntho yo ba nnete ge e le gore o tla ba o bolela ka mopelong ya gago o bolela o re um ke swanetse gore kore this week ge nka bona company ya gore gore um ba responda ba re re go fa basary you are successful ba o file bazari those conversation o nago le tšona with your higher self di tlo ba nnete di ya go phethagala e ka ba um ditoro tša e ka ba ditoro tše le gore di amana le business nakere o ba le di-creative ideas um go thoma business e itseng goba o growa business ya gago goba o hwetša mošomo mo itseng goba dilo tše le gore motlhomo di ka amana le relationship relationship e botse lenyalo ka ra relationship respect ka ra relationship tšhelete abundance ka ra relationship ba re toro tsa e tla ba dinnete ba re beke ke a magical time of life ka ra bophelo ba gago dimpho di tlotla mo go wena ba re e ba le tshepo in the universe dumela go the universe trust in the universe trust in your higher self Trust in the divine power. Trust in your ancestor guides. Ba trust. Ka baka la gore ga se ba o furalele. Ba kganyeng. Ba gare ba o lebeletše. Ba go tlhokomela. Ba gare ba o guida bošego le mosegare. Ge ba etla go wena ba re no. respecta that no ge ba re yes respecta that yes then o tla bona dilo tša go di tlo sepela ka mokgwa e le gore wena o nyaka ka gona ba re ka nako nngwe yes um manaba ba na le mokgwa wa go romela di-temptation ka ra bophelo ba gago o kgwetse wena o lebelela dilo tša bophelo ba gago o bone o ka re wena a so achieve selo o thome um go duma dilo tša batho ba bangwe and then

those many questions tše le na le tšona goba ka ra dilo tše le gore o lakaletsa go di dira goba go di hwetša kry clarity ka tšona ba re ka nako ngwe go ka ba le too many options tše le wena o swantse o choose from tšona but checka pele those options gore na ga di go wetse sebeng na ga di go wetse ka ramolete na ga di go tsentšhe ka ramathata na make her the right decisions ke a leboga ke reading ya rena this week a re kopaneng be ke latelaga ke a leboga